Bebe, bebe, fiẽ nuɖuɖua le gbesɔsɔ vɔ, va mi ye ɖu nua. Bebe, bebe, aa, ah, ah, ne le sesi ɖe ya. Hmm. Aleke ne li ɖo? ɖe mate wɔ biabia ɖe na wa um, ɖe nele set habɔbɔ aɖe mea Le blekea, nu ka he biabia sia va? Wò nuwɔnawo, wò agbenɔnɔ, nu siwo le wɔna tso kaka si me mí do goa, amlima naɖe le wò nuwɔnawo nu. Si gɔmee nyemete ŋu sena o. Melɔ̃ kaka do kpoyi. Nyemele set habɔbɔ aɖeke me o. Ao, businessman-e menye. Wò ŋutɔ hã le nya. Businessman-e. Naneke mele fu ɖem na wòa? Ao, naneke o. Ekema, nukatae mète le nye kpɔm abe srɔ̃wò ene o? Nukatae mate tsɔ ame abe srɔ̃ wɔe nɛa? Alo ɖe nyemenya kpɔkpɔa? Nuka wònye le dzii? Nukae wònyea? Nye lɔlɔ̃a, ɖe late wɔ nu ɖeka ɖe nama? Ẽ, yi ɖe edzi. Ɖeka ɖe dzia? Ẽ. Ɖe mɔ nam mayi susu me. Ɖe asi le ŋunye made ŋugble. Ẽ, mayi ɖe ɖokuinye me. Na ɣeyiɣi vi aɖe taflatse. Aa! Kuxi sɔgbɔ le dzinye. Wuxalo. Kuxi sɔgbɔ le dziwò. Maɖe asi le nume na yi ɖokuiwo me. Tukaɖa meli o. Nu si mewɔ la lé nu na wò. Ŋgo nye me do nɔ. Ni va kpɔnɔ ɖa lo, nu ka wɔ nye si o? Ɛ, nyɔnu ka ŋkume nye sia? Gbɔdɔdɔ, gbɔdɔdɔ, gbɔdɔdɔ, nu si ko le nye ma. Nuɖuɖue wònyea?

Faleke la. Yawo, butu kpezia ɖeke hã. Egbea ŋkeke tɔwa ɖe nye ŋge wole. Tsa le nye ma blolo ya ko ma ne gblɔ. Mina ne míave ɖe fia Dixon bena exɔlɔ̃ vavɔ ye míenye. Ale si le le nya na nenema, meka ɖe edzi be medzanɔ bɔbɔe ɖe kura o. Ega alo tsi la dza le afi ma egbea. Míede ta agu na wò nunɔlagã. Agbe didi na ŋusẽtɔgã. Bosroe, afi ka wònye yí nèle? Míetso ta Jixon ƒe alɔleƒe. Le tso ta Jixon ƒe alɔleƒe. Ye srɔ̃ mekplɔe ɖoa? Afi ka wole? ele eƒe xɔa me le tuta dzi sɔle palɔ le ƒe mekplɔ sɔa ɖe asi o netsɔ yi ɖavi kplɔe Gafla tse le be. Aleke makɔ ŋutilã kukua tsɔ ɖe asi ayi ɖe alɔleƒe ɖo? Miawo nu kaba wɔ abe ale si megblɔe ne evɔ ɖe zɔ. Kua mia dometɔ aɖeke mexlɔ̃ nui bena wòakplɔ srɔ̃a ɖe asi ayi wa?

Eva ɖo afi sia vɔ. Mɔxɔe se be nedzra ɖo ne nyui ɖe. Hamegã, evɔ ʋu ɖa nu ne makpɔe ɖa. Azɔa. La te kplɔe ɖase miayi. nu sia mu nyu lo ne mate kɔkɔ ŋuti na kukua tso alɔ le kpo nu sia mu nyu kura o dɔnyo nu sia mu dzɔdzi na nye hã o aleke nulɔla te biɔ tso gbɔ be ne kɔkɔ ŋuti na kukua sɔ yi alɔ le ƒe ɖo vetus Kpɔ wò nu fofoa gbɔ. Megagblɔ nɛ be makpɔ nye nu fofoa gbɔ. Etɔ le nyee be nyateƒe gblɔm mele. Nye nya si gblɔm mele ya le eme. Aleke wòate biɔ tso gbɔ be newɔ nenema ɖo? Egalɔ̃m makpa. Menyo ŋkrɔ o. Aleke mate kɔkɔ ŋutilã kukua ɖe asi ayi xɔlɔ̃nye ƒe alɔleƒe ɖo? Minya nu sia? Megblɔnɔ Mayor Dixon. Elabe mímate ŋu kɔ ŋutilã kukua yi ɖe alɔleƒee o. Amewo atsɔ ŋku atɔ míe. Ye tsutsoe ma. Oke solo ŋgbe ɖe ma mili ɔkɔ ŋgbe ɖɔge kɔkɔ ke.

You want to make am sharp sharp, you want be rich now now. What about the consequences? Nu kae nye koxea? Nu ka tae wò ɖeka nèva ti afi sia eye amewo katã tso le afi ma ɖa? Ɖe dzime le nye dzɔm o. Dzime le wò dzɔm o. Ye ma dzime le nye dzɔm o. Nu ka ta? Nu si wɔm setɔ gã le ma mele dzidzɔ nam o. Nu ka wòwɔ? Nu ka tae wòana bosro mava dzi sɔŋ ƒe alɔle ɖe teƒeɔ? Gatsɔ wòa xɔlɔ̃ vavãwo nye. Nye evelia, eya ŋutɔ ƒe tiatiae wònye. Ŋusẽtɔgã gblɔ be nenye be dia la te va kple srɔ̃a alo la nɔe gbɔ le aƒe me aɖe asi le alɔlelea nu eye eya ŋutɔ wɔ tiatia be yeanɔ du kple srɔ̃ le aƒe me. Nu ka tae Bloso kple srɔ̃a ƒe nya sia le fu ɖem na wòea nenema? Ɛhɛn. Nyemele wò nya gɔme sem Gake o. nègblɔa, Ƒomegã ɖekae míenye. Ye ma nye ŋutɔ menya. Eye wòle be ŋusẽtɔ gã wòanɔ to ɖom míawo hã tete. Jeanne, mègaŋlɔ be ŋusẽtɔ gã ƒe seawo o. Hm? Ame aɖeke medana le yeƒe seawo dzi o, dzo yina to he maxɔmaxɔ. Eya ta dze agbagba nàkpɔ wò nuƒoƒoa gbɔ. Mègaŋlɔ be o, me amegbetɔ gbalo ƒe nyawo nye gblɔm nèle le afi si o. Amegbetɔ afã, gbɔngbɔn afã ƒe nya gblɔm nèle. Nu sia na wònye numakumaku. Mègaŋlɔ be o, esi nye kple mi le nu ƒom le afi sia la te nɔ mía kpɔm ɖa alo anɔ nya si gblɔm mílea sem. Eya ta dzae. Ẽ, nèsea? Enyɔ. Evɔ, va mídzo.

Míeɖe mía nɔewo vɔ. Azɔ Yesu be, Manya ame si nènyea. Aa. Nu ka ŋu nèva le afi sia? Em, ee. Meva be mava kpɔ ye. Afi ka yim nèle? Medzila ɖie ɖe gɔme akpɔ naɖe gbɔ ye. Oh, bébé. Mm. Ka woganya? Nèle nye dro ŋutɔ. Mm. Oh, nye lɔlɔ ne dze blebla ẽ wobleble oh. sia. Dzime le nya nu sia ne meva kua mɔnu si dzi nèle nu. Wonɔ te kpɔm le xɔa me. Nugbe wonyea. Tiens ɖe nugo nye me dona be kan ɖe dzi. Akpena o bébé. Eɖo kese se ɖe. Enyo me si. Mo gbɔnɔ. Azɔ edza va me na.

Ah, nye lɔlɔa. Bébé. Ne dro ŋutɔ. Le kan ɖe dzia. Eh. Bébé. Eh. Yi ɖe dzia ne nava kpatsa ŋuti. Eh. Ne nava wɔ lɔlɔ kple. Eh. Bébé. Eh. Tsɔ wò alɔ da afi sia aleke menye ɣeyiɣi nyuitɔ na gbɔdɔdɔe nye sia o. Aa, aleke le ate ŋu gblɔ be menye ɣeyiɣi nyuitɔ nye sia o ɖo? Nyemese egɔme o. Le nye gbɔ nya menye ɣeyiɣi nyuitɔ nye sia o. Nɔ te. Ɖe nèɖe ɖe taɖodzinu bubu aɖe ta? Meɖo ɖe taɖodzinu bubu aɖe ta ye hã. Aleke o? Nènya nu sia? Ne mewɔ lɔlɔ kple zã sia mu oa, matso srɔ̃ɖeɖe ƒe kadede sia. Mabel, Mabel, Mabel, trɔ va afi sia.

Moabe taflatse dzidzɔnu sia hẽ trɔ tsɔ wɔ akpetɛ xɔ me. Nyemate ɖe nye agbea dzi kple wòalé o. Nyemate ŋui o, eti kɔ nam, nyemagate ŋu kpe dzi o. Ẽ, nu ka tae wole sesẽ nɔ be nàwɔ lɔlɔ̃ kple srɔ̃wò? Ẽ, nyɔnu si wò ŋutɔ nèɖe da ɖia? Gblɔe nam, nu kae nye kuxia? Nye lɔlɔ̃a, nu ka tae mele nye nya gɔme sem o? Nu ka tae wole sesẽ nu alea? Ŋutɔ le nyae be melɔ̃ ye. Nyemeka ɖe edzi be nèlɔ̃m o, ɛ̃, nyemeka ɖe edzi o. Nenye be nèlɔ̃m abe ale si nèle egblɔm enea, nu ka tae mèle lɔlɔ̃a wɔm kplem o? Melɔ̃ le nyateƒe me. Ekema wɔ lɔlɔ̃ na ame. Ɛ̃, ka asi le nunye. Nye ŋutilã le wò dzi. Wɔ nu si dzi melia nam. Nyemenya nu si tae wole sesẽ nu alea o. Bebee. Trɔna kpɔ gbɔnye la ẽ ŋutɔ le nye be dze tugbe. Meta mam no, melɔ̃ o. Mawɔ lɔlɔ̃ na wò. Gake gbã, ele be nàtrɔ tso akpetɛ ɖe dzia. Mava va wɔ lɔlɔ̃ kple wò. Nèka ɖe dzia? Nyemele vi blem o, nye ŋutɔŋutɔ gblɔm mele na wò, ẽ, le esia, evɔ tsɔe be da ɖi. Nugbee wònyea? Ẽ, medo ŋugbe na wò. Tso akpetɛ be da dzia? Nugbee ya? Ẽ la, nye lɔlɔ̃a. Woatsɔ vɛ da ɖɛ ko. Enyo, manɔ wò lala. Enyo. Mègaxɔ game sɔ gbɔ o. Wɛ mègavɔ̃ o. Vɛ kpatsa ŋtsi ne nànɔ te kpɔ o. Lanɔ nye lala tso. Lanɔ te kpɔm abe ale si mínɔ te kpɔ Yesu Kristo ŋu kpɔ va wò ene. Nuka wònye? hã lo bebe nu ka te ne le nu siwo wɔm hã le tafla tsɛ siwo katã medo nu vɔ megbea le gadzila sia to xɔa ƒe megbea dzɔa Nu ka te nèle nu sia wɔm kple? Nu ka nèdi be mawɔ? Ẽ, nu ka ye mawɔ? Nu ka? Oh, oh, mawnye, enyo, medo taflatsia mawɔ nu ɖe sia ɖe si ele di be mawɔa. Ẽ, mawɔe. Lawea. Ẽ, mawɔe bebe. Va fi sia leke makpɔ bebe. Medo ta ƒe ate nyematɔ nu sia. Nuka? Nuka wònye? Meɖe kuku nyemate ŋu wɔe o. Ɖe la ku nenye be nèwɔea? Eyi tutu manye lɔlɔ̃ anyimedzi la ku o. Ne mewɔe koa, maku. Gake ne gblɔ nam be nyemele Set habɔbɔ aɖeke me o ɖe? Mabia nya sia gake nègbe melɔ̃ nam o. Abel, Nyemele Set habɔbɔ aɖeke me o. Ɖeko mewɔ nubabla kple mamie vodu aɖe. Lewɔ nubabla kpakple mamie vodu aɖe. Nubabla kae wònye? Gblɔe nam. Ye nye be nye mawɔ gbɔdɔdɔ kpakple nyɔm ɖe sia ɖe si ye maɖe xe na ƒe eve. Nye mate ŋu o. Melɔ̃ sɔgbɔ ŋutɔ ɛ. Ne mate nɔ agbea tɔ manɔ me o. Tefla tsɛ dze agbagba ne nàse nye nya gɔme na. Le ƒe eve megbe koa míawo ŋu ɖe sia ɖe si míedzia ɛ adzi viwo akɔ ɖi. Bebe, meɖe kuku na wò mègadzo le gbɔnye o. Tefla tsɛ. Afi si nèkpɔ wò ga tsoe ma? Nu ka tae nèle nya sia gblɔm? Ate nèle nya sia gblɔm, Bebe. Nye klo mi nye nyuɖe be ega ŋutɔŋutɔ wònye mekpɔ. Azɔ aka te nèle nya sia gblɔm ɖo? Ekema nu ka ƒe nublablaa wònyea? Nu ka, nu ka tae nèwɔe ɖo? Nu ka ƒe nublablaa ye? Enyo, magblɔe na wò. Mi Siria nye gbɔgbɔmesrɔ̃e wònye. Eye le ƒe ame eve megbe hafi nye kple dome la te ma nèle kpɔm a? Melɔ̃ wò, Mabel. Nu si ko dim le tso gbɔwò enye nugɔmesese. Ɛ̃, medi be nàse nye nɔnɔmea gɔme. Na ɣeyiɣi vi aɖe. Eɖe eve, ƒe eve pɛ ko, eye mele afi aɖeke o. Míetɔ vidzidzi le ƒe eve megbe. Gbɔgbɔmesrɔ̃. Ẽ, itsotso ma meɖo gbɔgbɔmesrɔ̃. Gbɔgbɔmesrɔ̃. Mabel, nu si ko dzi mele be nàwɔ ne ma ye nye be nàdo dzi heanɔ te va se ɖe ɣeyiɣi ma. Ne ƒe ʋea va yi koa, míate dzi viwo abe ale si nèdze ne èɖe eve, etɔ̃, ene, Ne ni si ŋutɔ le dzi koa, malɔ̃ ɖe edzi mía dzi. Nèɖo gbɔgbɔmesrɔ̃. Hei! Ŋdɔ na wò masa. Nu ka wònye? Um, amegã, mekpɔ ɖetugbuivi wa. Enɔ te kpoo esi megogoe be makpɔ mo nɛa. Ebu zi zi ɖeka nye megakpɔe o. Nyemese gɔme o. Gbɔgblɔ nɔ le be yekpɔ vinyea. Ɛ amegã, enɔ zɔzɔ jajaja. Mekpɔe be atsiketsi gã le fu ɖe na wò. Amegã me li sesẽ ɖe. Dzo yi ne nàve dza tsike ɖe nanu. Amegã naneke menye wɔm o loo. Bosro. Bosro.

Bosro, afi ka ɖetugbuivi nya ɖe? Ele eƒe xɔa me. Esi mekpɔea, enɔ avi faa. Dzidzɔkpɔkpɔ aɖeke medze le mo nɛ o. Ehiã dzidzɔkpɔkpɔ, ehiã vedoname la. Azɔ na ma biabia sia na wò. Zi neni ye le kisi ne va yi vɔ? Taflatsem nɔlagã nye mekisi ne kpɔ. Nu ka he? Gbɔgbɔ le be yi mekisi na vinye tso gagasi mee mi la lɔa? Ewo mele nya biɔ la bosroa. Awo nye meki sine kpɔ, nye mɔ kpɔ. Bosro nye mable wo ne fue dzintɔ. Medze la nɔ agbo ɖeka kpoe. Azɔ menya nu si te aɖatsi le mo na vinye esi mekpɔe ya. Na magblɔ na wò. Zã sia mea, ladɔ ɖetugbuivi nya gbɔ, mado kɔndɔmɔ tete o. Ehiã be wòatsi tɔgbuiviwo na. Ye ma. Bond. Amegã. Va kplɔe ɖe ʋua gbɔ. Enyo me si. Take it easy, you know, yeah. Wait for your turn, you know, yeah.